So beth i ni'n neud ma? Mae fe'n eitha special. I ni'n neud um, drink o'r enw Kifa, sef probiotic. sydd yn helpu gyda'r strymog, gyda'r microbiome. I ni'n hefyd yn um, profi'r microbiome um, gyda Prifysgol Caergrawnt. I ni newydd lawnsio prawf y microbiome test. Um, I ni'n hefyd yn neud um, sebonau yn defnyddio'r cifr, yn defnyddio'r llath yr aberfyd a lot o bethau arall.
Fel arfer, rwy'n dechrau dydd yn trial sortio mas beth sy'n mynd i digwydd gyda pob um, aelod o'r staff ar gyfer y ddydd. Hefyd, mae rhaid i fi golygu'r blog, sef y Gut Health Express, ar gyfer y cwmni, um, a edrych dros o unrhyw waith creadigol fel ffotograffiau neu unrhyw beth sydd wedi cael ei sgwennu, fel bod e'n cyd-fynd gyda'n ethos ni cyn bod e'n mynd mas ar social media. Trwy lwc, os dim dydd arferol i gael ma, dwi'n neud amrywiaeth y pethau. Felly bod fi'n checio bod nhw wedi carthu mas y shed yn iawn, felly bod fi'n helpu carthu mas, felly bod fi'n fi trial cerdded rownd uh, y safle i gyd i weld beth sy'n mlaen da bawb, Gweld bod pawb yn iawn, gweld bod popeth yn gweithio yn iawn, peiriannau ac yn y blaen. Yn ni'n dechrau bob bore trwy cael cyfarfod, cyfarfod tîm, wneud yn siŵr bod pawb yn iawn, pawb yn deall beth yw rôl nhw yn ystod y dydd. Dw i wedyn yn wneud yn siŵr bod tyma, pawb yn wneud beth dylen nhw fod yn wneud. Um, a wedyn y prif beth dw i'n wneud yw siarad gyda'r cwsmeriaid, helpu'r cwsmeriaid, ac yna edrych ar sut allwn ni datblygu ein busnes ni i fod yn fwy hawdd yw'r cwsmeriaid a rhoi cymorth i nhw. Uh, dydd i dydd, dwi'n helpu creu uh, llaeth cyffur uh, yn y lleithdy yma, yn hyn yn llenwi boteli, glenau lan a ail llenwi yn barod i'r batch nesaf. Fi'n dod mewn mynd i'r lleithdy i uh, testo'r llaeth yn bore a wedyn botelo'r llaeth a wedyn ail llenwi a, a gawnt yr uh, y stoc nesa bwrw ar ôl ni.
Ie, bydden ni'n gweud mae digon o cyfleoedd mae ar gyfer pobl ifanc, yn enwedig pobl sy'n byw yn yr ardal lleol. Um, rhan fwyaf tîm, maen nhw'n byw yn leol a hefyd maen nhw yn ifanc. Heb yr rhai ifanc, sy'n ni'n gallu gwneud dim byd yma. Mae eisiau gwad ffres yn y mewn i'r cwmni. Mae sawl un wedi bod 'da ni am y deg blynedd ni wedi bod 'ma. Maen nhw wedi cychwyn yn falle pacio bocsys neu carthu mas y geifr, a maen nhw wedi symud lan nawr a maen nhw yn rheoli um, ambell i adran i ni wedi ni. Mae gyda ni tîm o 25 a maen nhw gyd yn pobl lleol, pobl ifanc sydd wedi dod yma i weithio ac wedi aros am, am tipyn o flynyddoedd gyda ni. Os, os, mae, as long as bod chi'n moyn dangos bod chi'n Uh, yn excited yn y gwaith. Mae ma, ma, ma pob, ma pob cyfle.
A gwir y gwir, mae amrywiaeth o sgiliau, ond y sgil mwyaf sy'n eisiau yw bod nhw'n cyn i ddod yma a'i gweithio. Mae'n anodd ar hyn o bryd i, i ffindio Ers Covid mae wedi bod yn anodd dros ben i ffindio staff a gweud gwir. Bydden i'n gweud taw'r peth mwyaf pwysig o fewn yn job fi yw bod yn person sy'n creadigol, sy'n lico tynnu ffotograffiau, sy'n lico sgwennu um, ac yn hefyd just have an eye for detail. Byddwch yn barod i, i cropio'n cyn cerdded. Anghofiwch popeth chi'n gwybod, pidwch meddwl bod chi'n gwybod popeth, a jyst byddwch yn barod i hands on a jyst dachrau o'r dachrau fan hyn.
Yn bendant yr ardal a'r golygfa sydd gyda ni, ond hefyd yr ffaith bod gyda ni cysylltiadau rhwng pobl a busnesau arall hefyd. Mae fe'n lle hyfryd i weithio a'r ardal yn, yn fendigedig.
Um, o'n i arfer byw yn y Bari a, a cyn hynny yn Abertawe, a o'n i'n joio, ond mae fe lot fwy dywel fan hyn, a fi yn mwynhau bod yn dywelach, um, gan bod teulu gyda fi nawr. Um, yeah, mae fe, mae pace of life, mae fe'n fi yn joio fe. Dwi wedi byw yn yr ardal eriod, a fi'n meddwl bod e'n gret bod ni'n gallu uh, cynnig gwaith i bobl ifanc Ffrainc i aros yn yr ardal a dwi jyst yn hoffi e, fel chi'n gweld o amgylch chi mynd hyn nawr, mae'n mae hyfryd yma, dim lle gwell i gael. Ni jyst wedi dyn ôl o Llundain, so'r gwaniaeth rhwng Llundain a ma, mae'n hollol wahanol byd. Gewch chi ddim o fi lan i Llundain am sawl blwyddyn bach to. Uh, nes i cael ei tyfu lan yn agos i fan hyn. Yym, dw i'n joio wrth fod wrth ymyl y môr a, a'r traeth, a mae popeth yn agos, a mae'r teulu i gyd yma hefyd, felly fan hyn dw i am bod yn gweddill fy mywyd. Mae arfordir gorau yn y byd yn dyw e? Yym, a bod byw'n lleol, allwch chi ddim mynd yn bell yn rong.
Cwestiwn da, mae'n rhaid chi trial Cwpl o bethau, gweld beth, beth sy'n yn uh, siwtio chi'n ngore. Chyma, mae rhai lico gwaith llaw a mae rhai lico gwaith papur. Dwi'n credu'r prif beth yw just i mynd amdani, i drial unrhyw beth a cael yr awydd na i weithio a just rhoi popeth mewn iddo fe.
Mae fe'n neis i bobl gweld bod ni wedi keep to our roots. Um, a bod ni yn joio siarad Cymraeg a bod ni'n trial cael hwnna mas yn ein social media ond hefyd yn yn e-bostiau. Mae pob sign-off gyda um, Cymraeg wedi sgwennu hefyd. Ni'n lwcus iawn, mae, mae, mae lot o Gymraeg yn y, yn y busnes yma. Mae fe'n ma fe peth da, ni'n lwcus mewn un, mae, ni, ni gyd yn Gymraeg. A mae un bachgen bach dyn ni'n treol dysgu Cymraeg, so ni'n ni helpu ar y ffordd. So mae hwnna'n neis. Mae lot o cwsmeriaid ni yn rhai sydd yn hoffi siarad Cymraeg gyda ni ar y ffôn a dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n rhoi'r cyfle na i bobl um, i siarad gyda person Cymraeg a i siarad iaith cynta nhw. Dwi wedi bod draw i America a'r unig beth o'n nhw moyn oedd i bod fi'n siarad Cymraeg. Ond mae hynny'n gweithio fan hyn fyd, achos chymod, son ni gyd yn siarad Cymraeg. So mae eitha special fi'n credu bod nhw'n gweld a clywed y, y iaith yn cadw fynd i ni.
I ddechrau gyda, mae'n bwysig bod chi'n darllen y swydd ar indeed.co.uk, dyna lle ni wastad yn hysbysu'r swydd, um, a wedyn mae'n bwysig bod chi'n hala CV a cover letter. a wedyn yn mynd trwyddo proses o edrych trwy'r CVs ac yn dewis cwpl o, o bobl i fynd at interview. Ar ôl hynny, um, mae rhywun yn dod mewn ar gyfer trial day, fel bod nhw'n gallu trial e mas, oeddi e'n siwto nhw a oeddi e'n siwto ni, cyn bod ni'n neud penderfyniad.
Yr un mwyaf yw uh, ffindio staff o gyda gwir. Um, mae digon o waith mlaen dyn ni. Mae 25 o staff da fi ma nawr. Ond mae'n mae job ni'n ni, uh, drychyd am doi, fi'n credu, ar hyn o bryd. A mae'n job i ffindio nhw.
Mae'n jyst yn gofyn i fi, dwi'n godro. ond uh, na, fi, wyn i arfer godro, ond um, mi'n mynd dwi'n nawr rhan fwy o'r amser. Dwi'n credu i ni ma'n chuckling goat. Mae lot o bobl yn meddwl, o, maen nhw'n joio ar y ffarm, godro geifr, mynd am wac, ond mae lot mwy iddo fe na na. Um, ni'n tîm o 25 o bobl ma yn Bryn Hofnant, mae hefyd gyda ni tua 5 neu 6 sydd yn gweithio o adre, felly ni'n busnes eitha mawr, um, A mae lot o bethau diddorol yn digwydd yma. Dyn ni ddim just yn you know, yn neud sebonau a, a pethau fel la. Mae lot fwy iddo fe na na. Um, I ni'n edrych ar iechyd yr er microbiome a'r gut, felly mae'n rhywbeth diddorol iawn, dim just godro geifr.